Bo ta wak monti ta bin Aruba daña tur e wer pa nos aki pero aun pero anyways anyways momen nos ta papia kuné tambe Aruba sigur nos tin un e placer un bia mas di kombersá huntu ku nos hende nan di CTB nos hende nan di Kòrsou pa wok e aigelik nan ta na kas kaba no un be un kas. Si nan tin nan mesmu programa na XFM, nan ta di kas, nan sa kon ki kouda pa drenta, di ki man nan a yega drenta, a sinta den vero su oficina, masha Stalio, nan sa bon bon aki nan kon e kos nan ta bai homber. Un felice tardi ladies, welcome, welcome, welcome un bia mas na Aruba, pero welcome tambe na XFM. Kon ta bai? Bon kon ta ta Arik danki pa un bia mas pa tin nos aki na na manera pa bisa si berdad nos ta sinti nos na kas pero tog danki pa welcom nos un bia mas. Sigur sigur ta un placer pa tin bos un bia mas nos kombersá semper nos entrevistanan ta masha great mes i sigur yendad informashon di nos hermana isla Kòrsou. Ma comprende e tin masha hopi actividad mes na caminda. Um, esei no ta cos di manera ta binti, binti cinco so. Ta tur aña, tur rato, cada bes tin e e eventonan. Y vooral e Rubianonan ta gusta bisa, ey, ban un weekendje, um, ban un rato Kòrsou, of ban un siman, asina. Maske nos por bai Kòrsou Tur luna mes, pero Kòrsou ta keda Kòrsou pa nos Rubianonan. Keme nos ta stima Kòrsou. Nos ta bisa stima boso. No, mi sa, mi sa, no, ya, ku boso, tur luna boso ta mete esei ka mi. Keme no pruba. No, sigur, wèlkòm, um, wèlkòm, uh, ta great pa nos, um, kombersá tokante e eventonan. Pero kon ta bendo na Kòrsou? Kon ta ke desario, desaroyonan di turismo, kon esakinan? Paso, último biaha, i mi tin ku felisitá boso di parti CTB tambe, Pasobra mi ta corda cu ultimo ta tin un un un un post ta bay viral unda cu na Merca segun mi e ta nan a pone Corsou ta un di e destinacionnan number uno pa bishita den binti binti sinku ke men pabien kesey pabien ke bon trabou y nan a y sigur a mi ta spera cu tur esunnan cu a wak y no bisa no pone riba bucket list so per tambe a bin bishita Corsou ke men pabien pabien. Danki danki nos tin cu bisa Corsou ta booming. No, Por sigur. Por ta booming, hopi desaroyo, keme nos ta, pesei nos ta aki tambe, paso nos sa ku nos rubianonan ta gusta bin Kòrsou pa tur evento ku nos tin. Um, nos a bin awor aki tambe pa nos promove un tiki esnan di awor aki te ku final di aña. Anto manera semper nos ta konta ku boso. Sigur. Desaroyo ki nos a bin pa nos kabi yene avionnan ku tin Diariamente pa Kòrsou i pa nos ban traha riba nos extra flightnan pa kada evento of upcoming eventsnan ku nos tin. Dus ban p'e. Master, master, master mes. Am sigur am ban papia un tiki di e turismo kon ta biendo na na Kòrsou. Am sigur am booming, booming. Kon esaki ta bai, kon e boso ta sintié, boso ta mira nan, kon nan ta sinti di Kòrsou? Boso sinti di esaki tambe? Bon, naturalmente nos ta mir'é, nos ta mir'é. Visualmente nos ta den centro di ciudad nos ta mira con e en punta ta pero nos ta traha semper cu data nos ta traha cu cifras tur luna nos ta saca nos cifranan caminda nos por mira exactamente di unda e turista ta bini di un cua mercado ta esunnan cu ta mas importante kemey di pa e cifra nos por bisa pa e ultimo. Tres aña sigur ta un crecemento ke men di por bisa despues di e recuperacion cu nos por bisa felizmente nos ta recupera hopi facil kibrando expectativanan so ya tabata ta tempo di covid ta papia di cinco aña di recuperacion etcetera etcetera y basicamente den dos pa tres aña e la pickup ke men di e ta un algo positivo cu nos no a spera I p'esei mes, nos ta sigur bisando papiando di turismo, na Kòrsou nos ta hasiendo diferente aktividat. Por ehèmpel, aña pasá nos tabatin e NTC ku tur National Tourism Conference i nan a saka diferente resolushon ku nos ta bai pone den práktika pa nos por krea un turismo sostenibel ku e. Ba mester sosten di komunidat i pa nos traha den e balanse pasobra nos a mira tambe ku tin destinashon ku ora e turismo bira asina grandi e ta bira ya kaba un konfrontrashon kende nan lokal ke asina i nos no ke yega inana pero nos ta tin ku mira ku turismo Pasando aktualmente no si si si esei e ta pasando mane na Spaña nos a mira siguiendo notisia ta pone ku algun di nan ta antiturismo. Spitalia y a tur esei nan. Nan ta bisa, nan ta hasta kore ku turista bisa nos no kier boso aki nan pasobra nan ta e parti di bibienda ku ta pone ku e demanda pa isla pa e siudat nan ta asina grandi ku ta pone ku nan ta kumpra kasnan i balor di tur kos ta subi balor di tur kos ku e lokalnan i honestamente aki nan na Aruba nos tin situashonnan paresido pero nos no ta yega na e nivel ku kaminda nan ta pasobra nos ta biba di dje. Exacto. Anto por esei mes nos ta hasi e diferente, vamos bisa. Actividadnan di e conference ke tipo cosnan pa nos saca resolucion manera m'a bisa pa nos por traha riba e parti sostenible y pa nos no yega riba e parti ey. Pero bo mester crece si como un isla nos mester crece nos mester crece pa e parti economico pero naturalmente nos ke haci'e mas balansa posibel pasobra awor ke bo tin e parti di bo ecosistema tur a pida nei bo no por crece bay bo tin wak bo sociedad tur e aspecto nei ta den dje. Ando nos por bisa cu nos ta hopi contento cu e resolucionnan y awor aki nos tin un tambe un masterplan, un development plan cu nos ta bay hinca tambe cu nos ta bezig cu ne y cu constantemente nos ta adapta segun e tempo que me di nos tin pa Corsou nos ta kere nos tin tur e toolsnan in place pa hinca nan den practica pa nos bisa cu nos por crece e turismo. di un manera sostenibel, anto p'esei nos por bini trankilamente Aruba unda bisa nan. Tur luna. Bingo so. Mas ter mes no greida di tende sigur e planesnan ku tin pa pa Kòrsou, sigur Hermana Isla, sigur ku ku tur e tres islanan. Ora ora mi mira Aruba bai dilanti mi ta kontento, pero mi ta mes kontento ora mi mira Kòrsou i Boneiru tambe bai dilanti. Ta huntu nos ta un famia kompleto, tres isla. ta forma uno. ABC Eilanden. Awor oki ba un papia di actividadnan, hombre. Esey ta e parti dushi, um, eh, sigur cuminsando cu nos bo- ban, boke ban riba e calender, dus di es Sí, un laga nos ban prome, segun e e ta pasa. prome y sigui, Sí. sí. Nos por bisa e evento eh mas cerca Cu nos, nos tin al, di, naturalmente si bo wak nos calendario nos tin evento tur ora, pero bo a mester sun cu mas cerca cu bo por plania un tiki trankil riba dje, t'e festival di Kaya Kaya den otra banda. Esaki ta masha conocido, ultimo Si, añanan, ultimo añanan. mi ta, y, y, y ultimo biaha cu mi a bay Corsou mi a hasta haci e cana cu nan a bisa, den e caya aki Kaya Kaya ta. Si. Dushi, Si. dushi, jammer cu mi no a logra am experienciá esaki ainda, pero di potread cu videonan mi ta mira. E parti di arte ta bin na bida pero musika tambe dus nice konta nos am di e fechanan tambe. Sí, esaki lo ta dia bintitres di ougùstùs, se ta di mucha sabra. Naturalmente fo'i e biachi e aña aki ta tin diferente Art Week ku ta tin fo'i kuminsamentu e parti di e kaminata den e área tambe. Ta un kos ku nan sigui kuné henteraña, pero dia bintitres e yori bo ta haña kaminda otra banda ta habi su portanan kompleto pa komunidat i nos bishitantenan. Kaminda bo ta ègt mira. Kon e endenan den otro banda ta biba? So einan ainda bo tin e manera di biba kotidiano, di siña ta abri bentana papia ku otro, anto hopi abri. Anto esaki bo ta bin mira e den naturalmente e parti arte ta bin dilanti, e parti di e kultura tambe i e parti di e gastronomia pasobra bo ta bai haña esei tambe tur rònt. Si. Bo ke ta fono. Awo tempu tambe pa nos bai ku un. Artista Rubiano pa Mi ta kere pinta performa. un di nos murals Sí. nan a Kòrsou. Mi ta no kere, sega ta- mi ta sega. kere yega ora, Sin mo. perform ni nada, nada. Oh, mi ta Sin kere, contrario, ta- bese. a mi tambe ta, oh, nos ta pag'é maki. Nos ta pag'é maki na mesora, nos ta papi'é un rato, JB Sí. back den área, mo. No, pero e sigur, am, a trobe, am, último mo wak, am, e idea tambe, esei, am, mi no, mi no lo bisa ku e nos, nos project djabianan por ta An parecido ne si, p'esei ta diferente, pero e e si tin e idea di diferente stage, correcto? Keme na na kaya kaya ta diferente stage ku an ban bisa ami ke tende artista aki, mi ta bai na e artista aki, mi ke tende e banda aki, tin algun banda of artista konfirmá ku ta ku ta Ainda no, No? ainda no, pero esei ta bini i tur semper anto e ta di diferente, ke men di bo tin e artistanan ku ta perform Bo misa den un areanan asina bo misa cozy anto tin cu tin echt stage keseyna atrobe e ta e ta un cam un momento pa bo bay anto gewoon relax anto disfruta Master. anto segun bo ta cana bo ta follow e muziek bo ta yega na un un stage un parti mas cultural un tiki mas moderno e e ta realmente great. Nan ta usa casnan cu ta wordo cambia tin hende ta biba Dje kasne ta wòrdu konvertí den bar, otronan ta semi restorant, otronan banda ta toka. Ki mende bo ta sinti atrobe? E no ta e no ta e no ta un área turístiko, e ta un área ku bo ta sinti bo manda un lokal. Bo ta sinti bo lokal, bo ta mira i esei ta e parti dushi, no? Awor mi tabata menshoná esei, Kopi biaha turismo awe den binti binti sinku no ta oh don't take me to the touristic place I wanna feel like like a local y esey nan kere nan ke sinti lokal y e parti eventonan asina no solamente perubianonan pero esunnan ku tambe ta bini di eksterior lo enkantá di sinti e eksperensia ei esey ta ki fecha otro vez ta Binti tres di ougustus binti tres di ougustus konta ke pasashi nan pa di e niño. Si bo hasi li e. Bo bo bo manda kite fe fe fe bo lo mo kaba si Yena, abo e hasi avionan li. pa No, Cava. wacht. em, semper e parti di em, e transporte ta un, un, bo a bisa un punto, pero nos tin cu comprende tambe, e aerolineanan tin nan schema. Okay. Awor, nan no por bay, nan no ta bay pone un vuelo extra si esun cu nan tin normal no ta yin. Una bes nan mira ku tin e demanda e ora nan por hasi sierto ahuste. Ku ora nan tin nan skema kaba normal, anto ta ora e aktividatnan bini, si tin e demanda nan por pone èkstra, pero si esunnan ku nan tin mes no ta yen, e chèns mas difísil. Esei ta algu tambe ku mama a higi di research puntra di kon e ta asina. Ta comprende cu por ehempel tin un concierto grande na Corsou, e demanda di Aruba pa bay Corsou p'e concierto ta halto, pero por tanto no tin nada pa Aruba, e demanda pa bin bek ey nan ta caminda cu, y p'esey tin ora e prijs ta bay un tiki mas alto pa por cubri e stolnan bashi. Nos super, no, pero caya caya, seguro esaki ta di tres Ah e di cuan di e ta? No, ultimo tabata di cinco edicion to. Di cinco caba? Edicion, si. Ok, mi ta cuadra cu e no ta, e no ta un, un, un festival cu tin añasnan, e ta relativamente yong. Nobo, pero ya caba bo a misa na, na, na Corsou, el a, el a cumpra Curason di tur hende Si, caba. si, si, si. Kimen di esuna na Aruba tambe, bosan ta bon bini tambe, porque el a Wow. enamora di otro wata. Master, despues di Kaya Kaya, ki evento mas nos tin na caminda? Si bo bai segun e calendario, bo tin otro evento, pero mi no, den mi caso mi ta bai bula. Paso di e dos otro evento nan ta mei mei. Nan tei, nan tei pa papi. Ah, nan mes tei. Nan mes tei pa presenta. E otro evento, ku ta unu tambe ku esaki si sigur no mester introdukshon ora bo ta papia di evento ku a krea su nòmber pa añosnan kaba. So mi bin yendo, segun mi diasun edishon awor aki, ta Curaçao North Sea Jazz Festival. Esei bo no mester propaganda mes? No. Pa nos rubianonan, no? No. Rubianonan mi ta kere I bo sa, hopi biaha Rubianonan ta bai Kòrsou pa Curaçao North Sea Jazz i e feedbacknan ku bo ta tende ta bisa, Hey, ora mi bai, mi ke bai niga. Esaki nan, nan, nos ta papia di Aruba. Ay no, mi ke tin bai konsierto na Aruba mas, hombre. Pasobra kon e kos den ta na, na Kòrsou, kon nan ta e eksperensia, kon nèchi ku nan ta drai, semper nan ta papia bon di esaki artistanan grandi ku ta bin pa presentá. Am i nan si ma tende ma komprende ku e abuelonan ta basta yen i nan pero ainda tin tin tin Tin lugar. tin Tin lugar, lugar tin lugar. tin lugar pa bai i nan a me ke men a ke bo tin e line up pa pa nos papá hasi riba Kua e dje line up mes ta hopi largu Hopi pero largu. pero si mi por bisa bo ku bo tin Gilberto Santa Rosa ke men atrobe em pa tur edat pa tur genero pa tur smak bo tin Gilberto Santa Rosa bo tin Nio bo tin Ricky Martin Bo tin Sheila E and the E Train. Ok. Anto un sigur personalmente mi ta masha ansioso pa wak ta Snoop Dogg. Snoop Dogg. Sí. Esei tur hende hobo sa. Tur hende ke wak esei. Sí. Tur hende, ma mira tambe Ryan Castro tambe lo ta formando No, sí, mi ta parte di esei ta esei, no? e prome anto den ultimo aki nan anunsia e tres ultimo artistanan anto parti di nan tambe ta Ryan Castro ku awor aki sigur ta un furor. I ku hopi hende no sa ku tambe a biba na Kòrsou un tempu. Tambe ta hasi ku mi la nase na Medin, biba na Kòrsou, bai bèk na Medellin. Ke mente un artista di boso ta ketu bai. No, nos, di nos e ta klaro. Anto e ta, e ta, e ta, e tambe den su entrevistanan kesei semper tambe e ta papia asina bon di Kòrsou keseña ke men di e lòf te ei. Anto nos ta hopi kontentu di por mir'é riba e stage di Nòrtsí. Pasobra ora bo por presentá riba un di e stagenan di Nòrtsí. E sigur a ta haci un impacto riba bo carera, si. Y e ta e ta un un artista cu mi tin cu bisa boso honestamente e ta haci un promocion pa Corsou y no solamente Corsou pero e idioma papiamento, no? Si, si. A mi esey e kieme no ta no ta un promocion pa Corsou so pero Aruba, Bonaire y Corsou cu su lema den tur cantica ta cuminsa awo. Kaminda nos den kaya nos ey ke awo kita kiko awo bo tey de esta kosa ku nos ta bisa ku ta ku ta promove nos idioma ku ta super great di Ryan Castro no super mes esey ta a bira Curaçao North Sea Jazz e fechanan di esaki ta binti ocho binti nuebe i trinta di augustus kemen bo ta bai for di binti dos i bo ta binte.

E guy aki tambe ta otro mas cu e ta e ta rubiano caba bo sa e ta e guy aki ta rubiano caba mi ruman bay yega pa wak e wer pafo brother Sí, e amo. Dushi wer, dushi wer bay mes. yega e wer a cera brother no ta cos no No, no, e wer a cera ta djis pa mi relax. oke Pa mi por drumi un tiki sosega, bo sa ya sa na cas hopi trobao. Feliz a a tardi pa bo, por tabata bo tur tur bo yentenan, ma Ma bula ba den kaki mane nan tubi sa sa. Sí, ba ba bula habri Sí, papi sí, manera. vale me do deuren na Manera is. ta na bo show bo ta ruman ta mi ta ta rond the show Real, ya. real. Sorry, sorry. Por doná mi, ho. No, mi ruman, Mal costumber. welcome. Welcome once again na XFM. Uh, awe nos ta conversá, um, normal bo ta bin Aruba, nos ta conversá semper di eventonan cu ta tuma lugar akinan na Aruba. Pero Pronto. awe, pronto, bo a Pronto. comprende, den augustus, Claro. um, tambe ta bay tin evento akinan. Pero awe nos ta bay papia di Jackie Circuit. Um, esaki ta, manera mi ta mira bo dice, pariba versus pabou. Um, ki di evento aki ta bay ta? Esaki ta bay tuma luga, mi ruman, dia trinta i un di augustus, okay. algu cu pa prome bia den historia um, ta bay sosode den area di Caribe, no unicamente na Corsou. Um, anteriormente Aruba a haya un show, di e parti di afrikanonan. Korekto. Na Kòrsou tambe nos a haña un show ta di parti di afrikanonan. Su kuminsá ki te gainan ku ta sali via outo, outo ta Aha, dreef ta aha, inda. aha, e gainai, e gainai. Bèk sigui. Pero loke ta bai pasa awor aki ta esun ku tabata na Kòrsou ta rival grandi di esun ku tabata na Aruba. Esun ku tabata na Aruba no ke ni mira esun ku tabata na Kòrsou. Eso sí. I loke ta bai pasa awor aki, Jackie Circuit a logra pone un evento ku pa promé bia bo tin Tur dos bou di un dak den área di Karibe. Ke men i nan bo ta bai haya nan ta bai kara kara. Kara kara brasa brasa mi ruman. Anto awor aki Sam Sam, Team Sam Sam, a kaba di wòrdu firmá pa Red Bull. Ta nifiká bo por bo por makiná bo kaba e magnitut di evento ku ta bai tin. Si bo mira tambe ken Katra a haña e nòmber ken dilanti su nòmber. Pa motibu ku. El a bin Aruba último, Ah, e mi ta tabata na kòrda. E tabata Aruba. na Aruba. Ken katra? Korekto. Kan, ken katra tabata te huntu ku Lady Lamis. Ta bera, si. Anto ora ki nan ta bai topa na Kòrsou Sam Sam ku Kayla. Papa, Google e bo ta komprondé ki ta pasando. E kòki no ta wega, ruman. Ta No, mi ta algu kere bo. hopi Ora bo grandi. bin papia kònde mi, mi ta kere bo E ful, kòki ta paso. hopi grandi i hopi, hopi serio mes. Ta bay sosode dia trinta i un y den dje ta bay tin nos local driver nan y un representante di Aruba tambe ta bin bataya. Eh, ya wo ken sei Javier ta. Broca. Javier Broca tambe Ah, ta ja, onde ja. onde drifters nan go ta segura Sende. ma bon um, aki nan na Aruba seguro bon lo nos lo ta bon representa aye nan na Segur, Curaçao. segur. Saki ta dia 31 di Dia augustus, correcto? 31 di augustus. mi Ke men nos hermana. ta papiando weekend rando. O mi ta pen, mi ta, awo mi ta djis inkanto den mi kalendro kon mi ta wak e. binti tres di Augustus. Aha, kaya kaya. Kaya kaya mi ta bula bin wara un keda un siman bai bai puru bai viserei an puru bai kome na na na plaza bieu un rato Mester. bira bai pa ya banda tambe kanta den punda Aha. am nos ta bai nan mi lama nan mi lama aki mambo nos por bai tambe Sí, no. nos ta kome na green house ai abou nan Mhm. y djei pa dia a yega weekend ma bai Curaçao North Sea Jazz Aha. Y djey mi ta bay Jack y Meon Sequin. ora, meon ora, meon ora. Y siguiente mañana si mi ta bay ka, plaka Bo tin, caba sí. roman. Kiba kere? Kiba kere? Plaka caba. Jack y Circuit, awo tin a manera cu em, pues hopi biaha nos ta ambe na Aruba tin conciertonan cu Aha. nos ta nos ta promove pa nos em, hermanonan di Curaçao. Tin manera con nos por cumpra carchi di Trempan? Am si. Bo por kumpa karchi. Bo gewoon bo ta sigui tur info via di e Facebook page di Jackie Circuit i tambe Instagram. Ei riba paulatinamente nos lo ban update i pone tur kos, tur kos, tur kos komo e bo ta benga tur tur informashon. Ke no panda el kuniko, bo no tin ku drenta pániko. Trankilo uni tur. Einanan ta bai tin tur informashon relashoná ku e magno evento aki. Anto bei deze Nos ta super proud komo Jackie Circuit pa motibu ku den área di Karibe Samsam a wòrdu firmá pa Jackie Circuit. Kem'e tin tur hende ku loke tin Samsam den nan event lo tin ku sinta na mesa ku nos pa por negoshá esaki. Esei ta unu ku ta hasi nos super proud. Loke ta hasi nos mas proud ta ku nos a logra trese nan dos huntu i awor ku Samsam ta firmá bou di Red Bull. Tambe ta hasi nos proud ta komo pa promé den área di Karibe esaki ta bai sosodé na Kòrsou. Loke ku ta hasi nos super proud ta un show grandi pagabel. Master, Pagabel. brother. Master, Anto mes. mi tin mas good news pa bo. Ku ta? Ku ta, nos ta penden pa biaha di Kòrsou bai Afrika riba invitashon di un di e kanalnan di televishon nashonal di Afrika di mas grandi. Loke bo por kompar'é ta ku un programa manera di ESPN Sport. Algu asina a kaba di invitá Jackie Circuit ku a logra sierto logronan asina ki pa trese esei Aki no Cors na Corsou of aki mi ke mester na Corsou na Corsou claro mi ta sinti mi na casa si si no no abo ta na casa caba claro claro claro mi ruman anto e e coki ta algo hopi ef mi ta papia cu emocion cu orguyo paso ta logronan hopi grandi pa tres isla chikitu manera bo cuminsa bisando con nos ta anto ta ABC eilandentan nos si ta nos broer anto. Nos ta cerca, tal vez ei nos ta aki esun ta aya, tal vez ei ora boso tin evento, um, e ta wado promover na Curaçao pa nos tambe bin aquí na, na Boshi, manera na BL, su, su, su concierto. Ta rand, rand. Rand, rand. Preto, preto de un área, yen yen Curaçao. Pero ei, nan ta mencionan tambe, algun hende na, yo y Curaçao ko bin a Aruba, nan ta bisa, bon, Ta na Aruba mihó of ta Kòrsou? Pasobra ta yu i Kòrsou nan a topa tur skina, pero I sigur tem vice versa, pasobra ora nos Correcto. tin feo ta bira kité. Nan mi ta mi ruman rubiano nan tur hende nos bebe, brasa, gosa, Nan- baila. nan kaba bo bar, Hopi babo. du- hopi du- Sí. No mi rubiano nan ta Amba! kaba boso bar. Pero mientras ku solo nos sali nan no ta bai kas, papa.

no ta simplemente bai un otro y, y, y goza, tin hopi cosnan um, cu ta, cu ta mará na dje, cu, cu ami bu la bai Curaçao, cu apo bu la bin Aruba, um, nos ta aportá na otro su economia, nos ta yuda otro su, su isla crece, y a mi esey ta e parti great, no? Atrobe mi a mencioná awor-i, cu mi wou Aruba bai dilanti mi ta feliz, pero mi ta mes cu feliz ora Curaçao y tambe Boneiru bai dilanti, y esey Ta pakiko nos ta erman na isla, am sigur nos ta rumannan ku ta Bien. duna man na otro i sigui krese. No, sigur great. Esei ta Jackie Circuit. Wara mi ta bin Aha. bèk pa boso, pero bo ta bai abo tin e outro pa mi. Bo sa bon Sea, bon. pero mi tin mas informashon Oh, tambe sus, pa bo. mucha. Mi tin mas informashon tambe pa bo. Ke men bai bo bin? No, no, no, no. Prome ko nos ta bin bèk pa, pero nos ta Bai bai bo un bin. rato ku Margie sigur. Am am boso abo ta hasi outro pa mi. Bo sa bon bon kakelux Sendé. en lakelux, kudurelux nan. Pero Margie sigur nos ta mirando. um, diferente evento, a mesa aquí un par di di so no se llega te te te fin de augustus. Sí. En nos está touch un tiki de oktober. Falta y vooral con corsogo de un diciembre ranta ranta de evento tur dia. Que men eh, con dat bonjo. Sí, no, nos, nos está hopi contento. Eventonan, konsierto, eventonan deportivo, ta sigur eventonan ku nos ta komo ofisina di turismo tambe nos ta duna nos aporte na nan, pasobra nos ta mira mesora den e sifranan, manera nos ta papia den kuminsamentu nos ta traha ku sifras, nos ta mira e mesora, sigur ku eventonan di Jaki Sirkuit nos ta mira Aruba ta pik mesora, pa loke ta Curaçao Nort si, mi ke bin bek riba esei por ta e por bira un challenge. Semper den nos sifranan e is e pais, dos paisnan ku ta semper ku ta top ta Aruba ku Surinam. Kada Ar- sí? sí, sí, Wow, mi no Aru- expect esei. Sí, Aruba ku A Surinam. mi no- mi Surinam mape- tambe ta reakshoná pa North Sea positivamente. Ke men di mes Mi ora nan no ta a bin. expect esei. Anto Aruba semper nan dos ta kabes kabes. Den último añanan Surinam ta gana ke men di e Challenge Ya, Seis. pero ya, Surinam ta asina grandi. No, pero, e. tin- pero atrobe, pa Aruba ta e second next. E challenge lei pa nos. Tra riba jin. Ay, no sabe bringa na, no sabe ako nos ta gana nan. Ebi ay aki, no sa sali number uno, Mr. Por, homo. Mr. Por, si. No, sigur man. Anto tin mas, sorry, mas actividad. Anto mi ta invita tur nos amigunan di Aruba pa bishita curacoa.com den seccion di evento, pasobra si nos bai den tur eventonan,

Jackie Circuit esunnan ku ta um, den e mundu di fitness, um, pa un Atlas Classic, esunnan ku ta gusta músika, um, gusta un konsierto, tin e Curaçao North Sea Jazz, pero ora nos bai gusta kultura, um, nos ta papia di kaya kaya. Esei ta algun ku nos ta menshona, Sí. um, sin lubidá esun atro, mané mi a menshona diciember ku bo ta haya, Bien evento, nos ni touchy nan. Y nan sí mi te kere nos a nos a stop mañana ainda ora siguiente show comienza, no? Pero um, sigur danki pa te. Um, mi ta baila ka um, nos amigo um, MC Monty Sera pa sobre etin etin outro kunele pero prome ki sei um, Margie um, danki pa te. Um, sigur mi te duna be oportunidad tambe pa un bia mas invita tur hende pa por bin bishita Kòrsou den e proximo luna bin bishita mañan mes si nan ta desea. Sí, paso si bo ta bisa bo ta. Bo no ke bai nunde eventonan bo ke djis kana rileks kana den punta kana den otra banda sin algo partikular tur dia di siman bo ta wèlkòm den nos ta kla pa yama bo bon bini i na bosnan di XFM un bia mas danki pa e kordialidat nos ta sumamente apresiá esei i nos amigunan di Aruba nos ta spera boso. Wak si nos por wenda challenge ku North Sea. Master thank you so much awo sigur mi roba monte mi ke bo dal bo style no an bo style invita nan pa bin Kòrsou na kakeluk style ku ku wanta breking kaden e wawon esa bo style invita Aruba pa bin Kòrsou awor. Aha para ke ato rumannan dat zijn berichten a awor mi ta bin kuné pa bo nan mamosh skucha koki kòrbo nos ta bin kuminsá fewòki ku dia dos di juli Ta bay tin dia y bandera cu conan aki cu ride cu ma y tapa na evento ruman. Ke me wappo bo staan bini ruman e koko ta bay bira algo nunca antes bisto before, algo inolbidabel di berdad. Anto si bo ke ta kakeliks di berdad ruman y Curaçao ta un lugar masterlijk. Unico pais na mundo cu zonder berou ta riba cu neto y Curaçao. Wappo bo loro pa asina y bo tambe bin bacila y disfruta hunto cu nos. Un ambiente kakeliks masterlijk di berdad ruman. Sign out aki. Not my watch. Ruman thank you. Aruba Zeta, sigur di nos amigunan di Hermana Isla Corsou. Nos a conversa sigur con nos hennan di CTB tambe, Jackie Circuit tambe di Atlas Classic. Um, unda cu nos por a conversa di e diferente actividadnan cu ta bay ta na caminda, right? Aruba nos ta bay ki ultimo cancion ah, pa awe tardi, bita lo seizoen mas